Dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin ýollanmadan hem-de iki müň on dokuzynjy ýylda bolsa Birleşen Arap Emiratlarynda geçiriljek Aziýanyň Kubogyna gatnaşmak üçin bu gün milli ýygnymyz birbada iki ajaýyp bir Kubok ýaryşlaryna gatnaşyp bilmek üçin ýollanma gazanmanyň ugruna Bu topar şamasy geçiriljek bäşinji tapgyr duşuşyklar. Bilşimiz ýaly, ýaňy-ýakynda paýtagtymyzda geçirilen has bir gyzykly duşuşyklaryň biri hem Hindistanyň milli ýygyndysyna ildeşlerimiz ynamly iki bir azan ýeňiş gazanypdy. Hem de topar şamazdaky utuklaryň sanyny dörde çykardy. Häzirki wagtda bolsa topar şamazda dört utuk bilen ildeşlerimiz dördünji basgançakda barýar we Guam döwleti taryhynda ilkinji gezek şeýle üstünlikli ýollaryny dowam etdirýär. Esasanam şul FIFA-nyň taryhynda geçirilen Kubok ýaryşlaryndaky ýeňişlerini iki müň ikinji ýylda üstünlikli başlapdy. Emma ondan soňky birnäçe ýyllarda bolsa käbir şowly ýollary dogandyryp bilmändi. Aýratynam ol iki müň on sekizinji ýylda geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin ilkinji gezek şol başlangyç tapgyrlaryny diýseň şowly başlady. Guam döwleti. Häzirki wagtda bolsa myhmanlar toparçamyzda üçünji basançakda barýar. Geçirilen dört tapgyr duşuşykdan soňra bularyň hem Toplan tuklaryň sany 7-e barabar. Bu günki oýunda toparlaryň kapitanlary, milli ýygnymyzyň kapitany bolan Ahmet Ataýew bu gün elbetde toparymyzyň hatarynda, milli ýygnymyzyň hatarynda ynamly ýeňişini gazandyrmak üçin e, toparymyz diýseň ygtybarly duşlaryň geçirjekdigini garaşýar. Şol sanada myhmanlardan, ýagny Guan döwletiniň kapitany bolsa 10-njy ýylda ýarym oraçy Jason Kenlaýew. Ol hem duşuň öňüsyrasynda Milli oýna kapitanlar bilen birek-bireklerine üstünliklerini arzuw edipdi. Duşuň bolsa bu günki eminler hormaty ile şer e, Saud Arabystan patyşalygyndan gatnaşarlar, ýagny duşuň baş emini Türki Muhammed Al-Kudaýir, duşuň baş emini. Bilşimiz ýaly FIFA-nyň geçiren her bir resmi duşuklaryna diýseň ynamly eminlik wezipelerini dowam etdirýärler. Oň kömekçileri Fahad Awaýiht Al-Muri, şol sanda-da ikinji kömekçi men bolsa Muhammet Maki Al-Bakari, ätiýaçlyk dördünji men bolsa Muhammet Kaled Al-Hoýiş. Al wagtdan duşuşyga badalga berler. Meýdançanyň merkezinde bolsa ildeşlerimiz Türkmenistanyň milli ýygyndysyy duşuşyk açýar we ildeşlerimiz üstünlik bilen algyp ötýär. Baba Şöhrat Söýünow topy elemek bilen topy öňe tarap geçirýär, merkez owaryşdyr topy aýtyrdy. Arsamyrat Amanow. Hindistana garşy geçilen duşukda oýnuň iň esasy ýyldyzlarynyň biri bolmagyny aşyrypdy. Arsamyrat Amanow Guwanç Abelowyň geçiren goluna hem-de ikinji aranda geçiren ajaýyp goluna şaýatlyk bolduk.

Altynjy gyzda Mason Daglas, ýedinji gyzda Jon Meýtgen, sekizinji Jastin Deýwis, onunjy gyzda Jeýson Kanlaýf, on üçünji gyzda Raýan Gaý, on dördünji gyzda Brendon Markwi, on bäşinji Şaun Nikolaý hem-de ýigrimi üçünji bolsa Şeýn Andre Melkan. Häzirki wagtda bu Guan döwletiniň düzümine şeýle ser salamyzda, ýeke-täk hüjümçi ýigrimi üçünji belgide öňde hereket etýär. Tälimçi bolsa angliýaly hünärmen, ýagny ildeşlerimizden, hormatly ildeşler, Türkmenistanyň at gazanan baş tälimçisi Amangylyç Kurşumow bu gün ikinji angliýaly hünärmene garşy milli ýygymy bilen duşuşygyny alyp barýar, ýagny Hindistanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Stefen Konstantin, ol hem Angliýa döwletindendi. Hünärmen bu gün bolsa tälimçi Angliýa döwletinden. Häzir duşunlar myhmanlardan, emma Ýerleşdirme Zerdany topy eline aşyrdy. Mehmet Oral Muhammedow. Meýdançaň orta hüpünde azakäni goýberilen ýangyçlardan dessine peýdalanmak istedi. Guwan döwletiniň hüjümçisi. Tälimçi şol belläp geçmeli ýaly hormatly ýoldaşlar, White Garry.

Myhmanlar gapdaldan topy oýna irder. Indi bolsa hormatly ýaşlar ýagny bu duşakda ýylyşlarymyz Türkmenistanyň milli ýygnatynyň esasy düzümine şeýle tertalamyzda Guwama garşy Berdi ýylyşlarymy topa alan ýeri barda bar. Hüjüm kombinasiýasy döredilermi? Artur Geberkan ikinci Murat hem top ilmek üçin görüşer, emma dürs olmady. Häzirki wagtda basseýniň içinde Guamanşor. Deradan bolsa Duglas Şerik topy aýtar ýere. Meýdançanyň merkezinde Guwan Şabylow. Hindistanyň milli ýygnaşy geçilen urşuň esas düzümi hem bu gün Guwamyň garşysyna hem görmek bolýar. Tälimçimiz şeýle esasy düzümi Guwama garşy hem çykardy. Öňde hereket edýän ýaş hüjümçilerimiziň biri bolan Süleýman Muhadow. Topuň ozak ýiti görüşleri emma bu üçem hem bolsa bärde. Saud Arabistan patyşalygyndan belläp geçimiz ýaly hormatly ýoldaşlar Türki Muhammed Al-Kudari Jerimurgaýyny myhmanlar bolan Guwam döwletine berdi. Ýagny şol pursatda ýaş hüjümçimiz bolan Süleýman Muhadowyň düzüm bozandygyny ýatlatdy. Ilişirimiz düzümi. Deredäni 16-njyda Mehmet Ural Muhammedow gorýar. Toparymyzyň goragynda 3-nji Şöhrat Söýünow, 4-nji ýylda Mekan Saparow. Şol sanada sekizinji jilde Bagtyýar Hojaahmedow, on ikinji Serdar Annorazow. Toparymyzyň ýarym goragynda, on dördünji jilde Umidjan Assanow. Şol sanada on dokuzynjy Ahmet Ataýew. Toparymyzyň öňde hergetleýän oýunçylary bolsa, on ýedinji jilde Artur Gewerken, şol sanada onunjy Guwanç Abylow, dokuzynjy jilde Süleýman Muhadow. Hem-de ýedinji, Arsanmyrat Amanow. Milli ýygnymyzyň baş tälimçisi bolsa Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Amangylyç Koşumow. Elbetde diňe öňe, ýigde ýol ýok, hormatly ildeşler. Bu gün milli ýygnymyz Guama garşy ynamly ýeňişini gazanmak bilen, toparçamyzda şu beýläk geçenimiz ýaly utuklarymyzy sany ýedä çykarmak gerek.

Şöhrat Söýünow. Sag tarapdan Serdar Almyrazow topy araşýar, emma topy barlap, öň atyp geçirmegi makul bildi. Şöhrat Söýünowyň geçiren pasyndan Süleýman Muhadow. Ada käni dürs hereketler bolup bilmedi. Çep tarapdan Bagtyýar Hojaahmedow. Topy özünde saklama dowam etdirýär. Ýeni tiljek tilsimler, emma Emin eleti bärde oýun saklady. Eminiň oýun saklamaklygy Jerimurga.

Bagtyýar Ozakmedow. Jerime meýdança alkymynyň ýykmany üçin wagt reýma emin bäri oýunda görüpdirdi. Pursatdan peýdalanmak gerek. Baba tasyrykdan Arslan Myradamanow. Milli ýylyň ýylynyň oýunçylaryň biri. Tizi wagtynda Arslan Myradamanow tasyrykdan burada dowam turýar. Ýeri Arslan Myrad jerime meýdança aşyny topu ýerden geçirýär emma merkezi goragçy. Şolan Romero. Milli ýylyň buýsanjy.

Dillen duýduş adamly iki oýunçy Jermi meýdan şansçyny topuň hereketi alyrdy. Top Jermi meýdan şansçyny tarap geçdi. Topuň geçdi. Merkez oruşy. Guan döwletinden Aleksandr Fransis. Wagtynda lete bolan iýleşmeden öň, garşylyk görkezmeklik bilen topuň meýdan daşynda oturýar. Şowhunlar. Bu gün elbetde ýygy müňden gowrak jan köýer. Iýleşmede Türkmenistanyň milli ýygyndysyny gola berýär. Futbol uşunda aýratynam 12-nji ýyl diýip hasaplanýar. Jan köýer. Top ýerleşdirme meýdançasyna geçirmek istedi, emma Guamo şura galtaşdy. Ondan soňra bolsa topuň ugra görüşini dowam etdiren Arslanmyrat Amanow Kapteli meniň görkezmesi bilen oýunda naşyr ýagdaýda galdy. Mawy kenarymyzda bolsa şol duşumyzyň baş emini Turki Muhammed Al Kudayir. Erkin urgun bilen top oýnaýar Douglas Garrick.

Çermi meýdançaň içinden Erkin Nurgyny oýna getirir. Şol pursatda reklamamyzda ýagny Aýratyn milleti belläp geçmeli Guam döwletinde hem bul Andre Melkom tizi wagtyny hem ýygnamaýşy. Topu ýene-de gazanýar. Häzirki wagtda toparymyz goragynda göýerýär. Säwlik ýalňyşlar bar. Jogap pas ýene-de Andre Malcolm. Topu alan ýeňişlerimiz Artur Gewerkýanyň geçirip adyna tasyrapdan Guwan Şabylow. Ol kem topy öňe atyp geçirdi. Süleýman Muhadyr tigini artdyrýar. Elbetde bärde açyşan. Gözün bolanda hergetler wady, emma duşy men oýun dowam etdirdi. Ahmet Ataf topadandy. Umytjan Asanow.

Jason Davis. Milli ýygnaýyň düzüminde iň ýaşuly oýunçylarymyzyň biri Bahtiýar Hojakmedow. Şol sanada milli ýygnaýyň hataryna iň iň bir tejribeli oýunçylarymyzyň biri çep bir gorady. Bu gün onuň bir ynamly duş geçirmekden alşylýar. Aýratynam Hindistanyň milli ýygdyna garşy geçirilen duşuşyklarda diň bir toparymyzyň ýarym orag ýabamyzy üçüminden döredilen ýiti hüjümler bolmandy. Eýsem elbetde toparymyzyň goragyny çytýan 4 goragçy hem özüni goşadyny goşdy. Taşarlatdan baz almak bilen topy çelme meýdançasyna geçirmeklige arşylýar Bärde Guwam oýunçylardan. Şaým Niklas top çelme meýdan şaşyny tarap ugrukdyrýar. Ýerletilen Kelru we netijede bolsa Wärdi Gapdyl emin görkezmesi meýdanyň burçundan. Guwan Döwleti meýdanyň burçundan topy oýna girder. Ilkinji gezek hormatly ýerleşir taryhynda 2002-nji ýylda Ýagny Aziýanyň sebitinde geçirilen şu dünýä çempionatynda Günorta Koreýa we Ýaponiýa döwletinde geçirilen dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin Okeaniýa zolagyndan Aziýanyň sebitine geçen Guam döwleti we şol ilkinjide deslap saýlan ýaşlaryna gatnaşmaga mümkinçilik gazanypdy. Ýöne şowsuz çykyşlary bardy. Şol ýyl hem özleriniň ilkinji ýeňişlerini gazandy. FIFA-nyň geçiren şol resmi duşuşyklaryň hatarynda Häzirki wagtda şol deslapky saýlama ýaryşlarynyň birnäçesinde gatnaşyp gelýärler. Elbetde dünýä futbolynda beýleki hereketlerde toplar oýny ýerlenende hasap alynmandy. Öz bolşy oýun taktikalaryň biri bärde Guan döwletinden Meýdanyň burçundan top oýnaýdara. Aleksandr Fransis. Top jerime meýdançasyna tarap geçiler. Topuň gelşini ýerine sürýän Kellerwe. Bu lelete milli ýerimiziň hatarynda goýurylan iň uly ýalňyşlaryň biri. Duşuň dowamyny goýurylan kiçiräk bir bolmasa, säwlik ýalňyşlary bardy. Ýöne bu goýurylan ýalňyşlary toparymyza ýitgetirilerdi. Her näme-de bolsa ýerine itilen keller bolsa geçýär. Serdar Almyrazow. Mekan Sapara topy. Sahtar eşirýär Guwan Şabaýewow onuň urtuna pasyndan Artur Gewerken topy. Eýlemen şarýar Arturyň aşyny bolsa bärde açaşan düzüm atylýar. Jerim urgy. Wan döwletiniň çerbi meýdançasynyň alkymynyň sag burçundan ýerletiljek jerime urgy hormaty ile şu topuň garşysynda milli ýygyndyň ýene bir tejribeli oýunçylarynyň biri bolan Artur Debarkan özüniň ýerşaraty bilen görkezýär. Milli ýygyndyň oýunçylaryna taýynlyk ýagdaýyny bolmaklygyny şarat berýär. Artur top jerime meýdançasyna tarap geçilýär, emma tekelçi batyrak boldy. Ve sağ tarafdan John Metgen. Uwan döwletiniň oşary berdi. Urup duran pasy. Andre Melkima tarapda emma şol 23-nji ýyldäki oýunçy has öňräkde hereket eden soň topu galtaşmanyň küçüri ýok. Sebäbi galtaşan bolsa onda badybat eminler oýundan daşardak ýagdaýyny görkezerdi. Topy ileriberde sagryk goragçymyz Serdar Annyrazow. Häzirki wagtda milli ýygyndymyzyň özboluşy oýun taktikasy haçanda şul toparymyz goru ýagdaýyna girende barbat gorumyň sany alta çykýar. Kenardaky iki ýarym goragçymyz hem goragçy hatyrnaşylýar. Barbat topu öňe tarap eşilýär. Arslan Myrat Amanow.

Stadiondaky şan ködürmesin. Berekella. Şeýlelikde hormatly ýolbaşçylara Samara Ramanow uly topar bilen Guwan Şabaýew ajaýyp urugy bilen hasaby bir nol getirdi. Guwan döwlet nagşy milli ýygyndymyz bir nol öňe saýlandy. Duşuň depini ellemeler. Şol protur, gaýta-gaýta ekranlarymyzda.

Bagtyýar Ojahmedow. Çep tarapdan Bagtyýar topy ýene öňe atyryp geçirýär. Merkez goragçy topu uzaklaşdyrdy Mason Douglas. Jason Kanlaýew. Häzirki wagtda Merkezi topu has köpräk saklamagy makul bilýär Guwamy. Şor şeýle pursatlar hem dowam etýär we bärde Açaçan. Emin tarapyndan hökman gowratdy. Sary düzüş görkezäýmeli. Sebäbi oýunçynyň Açaçan aýagyna garşy ýerine tirgen hereket zady. Bärde hiç hili topa garşy hereketler ýokdy. Ýöne bärde näme üçindir duşuň emini Saudarastan patyşa döwletinden

Almazlygyň duşy dowam etdirýär Arsamyrat Amanow. Häzirki wagtda milli ýygynyň hatarynda iň köp netije gazanan oýunçylarymyzyň biri. Arsamyrat Amanow topuň garşysynda. Şol sanada topa ýardamlyk bermäne çerim oýuny goşmaça oýun geçirmäne-de Umytjan Hasanow bardy. Top Emma Baba terden garşy geçirilýär we Arsamyrat Amanowyň düşünjesi diýseň ýokary. Islendik wagtyna bärde derwezäni ýalňyşa bilerdi. Daglas Kerri topy wagt saklamadan öň atar geçirýär. Milli ýygny bas gurnaýar. Guwamly ýygny toparyň ýarym meýdançasynda. Topy ile ýene-de myhmanlar. Top ýene-de myhmanlaryň goragynda. Jonan Romero. Sag tirişilýär, sag tarapdan hüjümlere Jason David. Topy öňe tarap geçirdi. Jerime meýdan şansyny garşykdan protor Şöhrat Öýünow. Berekella. Milli geňiň goragynda bu dört goragçy hormatly ýoldaşlar her bir duşukda, her bir ýerde alynan duşuklarymyzda özleriniň ukyplaryny tejribelerini has hem artdyrmak bilen birek-birege ynamly düşünmekligini dowam sürýärler. Katalon myhmanlar topu oýna gider. Top jemi meydançaň alkymyna tarap geçilýär.

Ugratylýan toplaryň biri bolýar. Guwanyç rüwşüni. Ahmet Ataýew topy ileri darwaza tarap geçirýär we Mehmet Orazmuhammedow ýerden ugratýan pasy. Töwekgelli pasar. Baba topy uzaklaşdyrmak gerekdi. Milli ýygnymyz öz ýarym meýdançasyndan Sebäbi häzirki wagtda guwama şaryň deň ýarym bölegi milli ýygyndymyzyň ýarym meýdançasynda. Jerime meýdançasynyň lykmanda guwama şaryň hüjümi. Topuň gelşine mahsus berekella Derdan. Ikinji bir otur we Batyr Hojakmedow howply urgyny gaýtarman aşyrdy. Mehmet Orazmuhammedow meýdanyň burçundan

Top ýene-de çelme meýdançasyna çyna tarap ugrutylýar we bu gezek hem Umytjan Asanow. Häzir kuwwaty guwamly oýunçylaryň hataryna şeýle eser salamasa hormatly ildeşler. Duran toplardan jerimli olardan tasanam şul Ýygyndynyň kapitany bolan Jeýson Kanlaýew urullary ýerine ýetirýär. Daş aralykdan top çelme meýdançasyna çenli atar geçilýär. Häzirki wagtda milli ýygyndymyzyň birnäçe oýunçylary çelme meýdançasyna çenlidi. Top ýene-de geçilýär we derewan bärde Mämmeduran Muhammedow garşysyna elbetde bärde düzgün atyldy. Goragçy Brenden Markue Häzirki wagtda milli ýygnymyzyň esasy zerdanlarymyzyň biri bolan Nikita Gorbunowyň şikes almagy bolmasa telaşar Hindistanyň milli ýygyndysyna garşy hem-de Guamyň milli ýygyndysyna garşy geçiriljek duşuşykda milli ýygyndyň hataryna çagyrylmandyny, hasaba girizilmändi. Şonuň üçin häzirki wagtda ýurdumyzyň çempiony bolan Altyn asyr futbol toparymyzyň ezber zerdanlarynyň biri bolan Mämmet Orazmuhammedow häzirki wagtda ynamly iki duşuşykda hem

Şöhrat Söýünow sag tarapda, saglyk goragçymyz. Serdar Almyrazow bar, emma Şöhrat Söýünowyň bu gün diýseň ajaýyp bir salamly goşandy bar. Toparymyzyň esasan şol merkezden bat-bat howa toplaryndan öňe atylyp geçirilen paslar bilen hüjüm gurnamaklygyna. Serdar Almyrazow. Şöhrat Söýünow. Milli ýygynyň kapitany Ahmet Ataýew. Top ärde çep tarap geçirildi, emma Bagtyýar Hojaahmedowyň tegizini artdyrsa-da, elbetde ol topy meýdanda saklamak mümkinçiligi pesiräkdi. Top ärde ýene-de myhmanlar eýleýär, meýdançanyň merkezinde Jonan Romero.

Islendik wagtyny ýerine ýetirjek uruglara garaşýardy, Mämmet Orazmuhammedow, ýigrimi sekiz ýaşly milli ýygnagymyzyň derwezany. Şöhrat Söýünow topy geçirýär, Arslanmyrat Amanow hazakiýana topy dürs kabul edilmedi we meýdançanyň merkezinde topy eýlän ýene-de myhmanlar guwangyçlar bolýar. Goraşlar. Jon Metkin. Kanaýew top ýene-de esasy reşidler Şon Mesgen. Hüjümler emin bolsa ýerde görkezmesi Erkin Urgy. Türkmenistanyň milli ýygnasy Erkin Urgular bilen topy oýna gidermi?

Eletiberdi Serdar Almyrazow bolsa ýörite hilegärlik bilen Guwama Uşura topy galtaşdyrmak bilen ony meýdançaň daşyna oturdy. Gatalan. Top oýny ýüzer. Serdar Almyrazow. Süleýman Muhadowyň märte topuň ora görüşi. Meýdançaň merkezinde orta ýerinde Guamo Şor jerime ugradan topy oýna getiren. Brenden Makue. Arsamyr Adamanov top azanýar we ýene-de milli ýygnymyz garşylykly hüjüm kombinasiýasyny döredilermi? Arsamyr Adelete berdi topy aralyk geçirmek istedi. Emma dürs bolmady. Ýardam bermek gerek bada-bat. Arslanmyrat Amanow oňa oturan pagda Şöhrat Söýünow. Häzirki wagtda milli ýygyndymyzyň goragynda topuň saklanmaklygy we goradan bolsa hüjüme tarap Urutulmagy tasarrufdan Arslanmyrat Rahmanow. Arslan Aman top jemle meydan şaşyny. Arslan Muradyň ile tilerdi tizligi babatynda. Duşuň başyny belläp geçipdik, ýagny häzirki wagtda guwamly oýunçylaryň goraşaryna duşuň yza alynan minutlaryň dowamyna çenli kynçylyklary döretdi. Şu pursatda hem sag tarapdan şu topy elemek bilen çirme meýdançanyň içine girmekde de emma ikinji goraşy päsgelçe döreden soň Jonan Romero Arkamyrat Amanow-da topuň meýdanyň daşyna çykmaklygyna sebäpkär bolýar. Erkin dur bilen top oýnaýar Derewan. Daglysyň ýeritini urasy bilen bärde Guam milli ýygnasynyň kapitany düzülmesi. Jason Kanlaýew. Iýleşdirme wagt itirmeden Balwa güjüm döretmek isleýär. Çep tarapdan top çelme meýdançasyna otulýar, emma ýene-de merkez goraçlar. Gaýtarylan pursatlar. Mekan Saparow. Häzirki wagtda Meliniň hataryna iň bir ýaşaşlar biri. Mekan Saparow çep tarapdan bärde. Emin oýny wagtyrýar. Guwanç Abaýew teňli tarapyna ýeritini birnäçe protor bilen tigini artyrdy. Çerme meýdançasyna girmän aşyrdy. Ada käme dursa galtaşma hereketleri bardy bu taýda guwanly goruşlardan. Ýöne duşuň emen oýun dowam etdirdi. Serdar Almyrasow topy jerime meýdançasyna geçirdi. Geçiren topu bolsa Sähelçe batyrak bolýar. Şol protor gaýta-gaýta ekranlarymyz getirýär ýagny bärde Guwanç Abylowyň Bas gurnamak bilen topy elemeklige elbetde oýunçynyň arka tarabynda käbir çaknyşmaly pursatlary bardy. Ýöne şol pursada ýakyn bolan duşuň emini Muhammet Al-Kudaýr, Saud Arabystan Patyşalygynyň duşuň emini hormaty ile şir belläp geçimiz ýaly, ol oýny dowam etdirmek makul bildi. Milli ýygyndymyzyň kapitany Ahmet Ataýew topuň ugruna göreşi, topy eýlänlerde ýene-de myhmanlar bolýar. Guwanlyçlar meýdançanyň merkezine ularyp hüjümi döretmek isleýär, emma topy eýlän bolsa bu ýerde ildeşlerimiziň derzany Mehmet Orazmuhammedow bolýar. Serdar Amarazow. Kallaýew basyny guran oýunçy Serdaryň garşysyna. Gapdalan ýerleşdirme top oýnaýar. Şöhrat Öýünow. Mekan Saparow. Toparyň goragynda häzirki wagtda topy saklamaklygymyz. Bu bolsa ilete şol tälimçi Guwan döwletinden ýaňy pursatlarda e, mawy ekranymyza getirildi. Guwan döwletiniň 41 ýaşly angliýaly hünärmeni. Derwazany top elýär. Douglas Gerik. Brendan Markwe. Basgyryn eýledi Bärde Şöhrat Söýünow. Emin bolsa Bärde jerim urgyny Guwan toparyň oýunçylaryna görkezdi. Milli ýygnymyzyň ýarym meýdançasynda Guwan jerim urgudan topy oýna gider. Ýerleşdirmede bolsa derwazany Bärde Mämmedoraly Muhammedow özüniň tabşyryklaryny topardaşlaryna bermekligini dowam etdirýär. Sag tarapda guwançlaryň açylmaklygy, emma top jemle meýdançanyň içine tarap geçirildi. Etiberde netijede çyzykdan geçen soň hüjümçi Şeýn Andre Milkom topa galtaşypdy. Ýagny Erkin Nurgulyny berde ileşlerimiz topy oýna girder. Häzirki wagtda hormatly ileşler şu belek geçimiz ýaly milli ýygnymyzyň hatarynda Resmi duşuklarda iň köp duşuklara gatnaşan oýunçy bu gün özüniň otuz birinji duşuny geçirýän Bagtyýar Hojaahmedow. Tejribeli otuz ýaşly milli ýygnymyzyň çep gylyk goraşçysy bilşimiz ýaly ýurdumyzyň hem tanymal futbol toparlarynyň hatarynda duşuklaryny alyp barýar. Şöhrat Söýünow. Belli ýyllaryň hatarynda bolsa şu möwsümde has orta resmi duşuşyklarda häzirki wagtda milli ýygnagyň hataryna çagyrylan oýunçylaryň düzüminde iň köp tapawutlan oýunçy bolsa Arslanmyrat Amanow. Jemi geçiren ýedi goly bar. Bu gün özüniň bolsa ýigrimi üçünji duşuny geçirýär. Ýigrimi bäş ýaşly milli ýygnamyzyň hem ýaramaz orusy hem-de tejribeli hüjümçisi. Meýdanyň burçundan myhmanlar Guwan Döwleti topy oýnaýarlar. Häzirki wagtda jerime meýdançanyň içinde şeýle ser salamada jemi dört oýunçyny görmek bolýar. Milli ýygrymyzdan bolsa kapitanymyz bolan Ahmet Ataýew Guwan Döwletiniň kapitanyna garşy goragyny dowam etdirýär. Topuň garşysynda 13-nji Lida Raýingaý. Topy jerime meýdançasyna tarap ugur oturdy. Ýer ýetirilen Kellorga ikinji bir otur. Mekan Saparow. Artur Gewerken. Ve indi çep tarapdan Guwan Şabyrow top elýär. Häzirki wagtda Guwan döwletiniň elbetde goragy öz ornuny dolandy. Ada kän ileşlerimiz täwlige ýol berdi. Ahmet Ataýewa garşy berdi. Düzgün bozulýar. Jerim urgy. Jason Kanlaýew. Milli ýygyndymyň kapitany Ahmet Ataýew hormat ýylyşygy 25 ýaşynda. Häzirki wagtda 16-njy duşugy Türkmenistanyň milli ýygyndysynda. Umytjan Asanow. Ahmet Ataýew. Bekan Saparow topy Şöhrat Söýünow tarap geçirýär. Şöhrat kyn ymyrt eleti bärde topy saklamana aşyrdy we Şöhradyň ýene bir gezek urutyr ajaýyp pasyny biri öňe tarap, emma Artur Gewerkan üçin arda känedi batrak boldy. Douglas Harry topy goraşyryna tarap geçirýär. Aleksandr Fransis Raýn Gaý. Raýn urutuna pasy Ferda Almyraz bas urdy. Bas urdy näme bir netije getirip biler iýleşermidi? Arham Rahmanow geçiren çak pasy Ferda Almyraz atyp 20 meýdan çaşyna batdy. Bat işler hem muňa garamazdan Süleýman Muhadow soňra şeýle görüşdi. Topu meýdana saklamak istedi, emma dürs bolmady. Bu bolsa elbetde hormatly ildeşler, ýagny bu gün paýtagtymyzda ildeşlerimize janköýerlik etmäne gelen janköýerler elbetde häzirki wagtda milli ýygnymyzyň üstünlikli bir duşlaryny görmekligi dowam etdirilýär. Häzirki wagtda Guwama garşy Hindistanyň milli ýygyndysyna garşy geçirilen duşuşykda hem bolşy ýaly Guwama garşy hasap açan

Kallaýewiň orta pasy daşarykdan ýene bir wagt urgy, Şöhrat Söýünow topy gaýtardy. Topuň öňüne böwet bolmagy bilen ikinji protorda hem ýene-de Şöhrat Söýünowyň üstünligi bardy we Süleýman Muhadow topy çep bir açylýar. Çep tarapdan Ilişir bu hüjümi. Arsamyrat Amanow jerime meýdança içinde ýeri derwezä hüjüm atyr, emma goraçlar galtaşýar. Ynanylýar. Islendik wagtynda topuň ugry üýtgäbilse, Ondan öte iki oýunçymyz, milli liderimiziň hataryndan iki oýunçymyz badyla topy iläp ilerdi. Diňe bir eýlemek däl, eýsem hasaby Guaky nol artyryp ilerdiler. Ýöne bu futbol duşy hormatly ildeşler. Her bir pursatda döredilen her bir pursat gol bilen tamamlanmak. Şol pursatlar gaýta-gaýta tekrarlanmasady. Aleksandr Fransis. Kalaýew topy ýetirme meýdançasyna tarap geçirýär. Topuň gelşine Akrobats tarapyndan ýerden urgulan bir Raýan Gaý tarapyndan ýarym oraçy. Guwan döwletinden elbetde çagyrlan oýunçy e, Raýan Gaý. Otuz ýaşly hormatly ildeşler, häzirki wagt toparsyz erkin oýunçy hökmünde Wan döwletine çagyrylan oýunçylaryň biri. Arsamyrat Amanow. Şowhunly janköýlerimiz seni. Ildeşlerimiziň bolsa depgini hasam artdyrmak bilen Guwama garşy hasap artdyrmak gerek. Bagtyýar Hojaahmedow. Ahyret Tugmytjan Hasanow aýagy meýdançanyň merkezinde toparymyzyň goraçlaryny tarap geçirýär. Şöhrat Söýünow, belki indi-de uzak aralyk paslaryň birini görebilerismi? Häzirki wagtda ýerleşdirmeziň uçlaryny açylmagyna garaşýar Şöhrat Söýünow. Ahmet Ataýew, Mekan Saparow. Arsamyrat Amanowyň topy yza tarap geçirmekdigi. Mehmet Orazmuhammedow topy ýene-de milli ýygyndyň oýunçysy bolan Arslanmyrat Amanow Guwanç Abylowa tarap düşünmek isledi. Düşünje diýseň gowy, ýöne bärde elbetde Guwanç Abylowyň azy kände şul yzyrakda hereket edendigi sebäpli topa garşylyk görkezip bilmedi. Gapdaldan top oýnaýar.

Ýokary tizlikli ýagdaýda geçilýän sazlaşyk pasar bilen ildeşlerimiz kynçylyga garamazdan bada-bat hüjümi gurna bilýär. Esasan kenarlardan. Merkezden top eýleýär ýene-de Mekan Saparow. 21 ýaşy belli äkeçimiz ýaly milli ýylymyzyň hatarynda iň bir ýaş Goraşlarymyzyň biri, hormatly ildeşler. Şowhunlar ýene-de janköýerlerimiz täze çap şowhunlar we sag tarapdan Guwanç Abaýew hüjümde batyrýar. Abaýew 20 meýdança aşyny. Ortuna pas salgysyz boldy. Serdar Almaraz çep tarapda Baktyr Ojakmedow topa araşýar. Ol hem tizden atdyrmak bilen aralyk girmäni aşyrdy, emma Süleýman Muhadow, Ahmed Ataýew We merkezi goragçy Batyr bilen topy gaýtardy. Brenden Markue. Katylan. Elbetde duşuň wagty barha azalýar. Häzirki wagtda duşuň 42-nji minudy. Ýerleşdirmeden üstüne dowam etýär. Ýatatýat Guwanç Abylowyň geçiren ýeke-täk ajaýyp gol bilen Guwama garşy üstünligine saklanyp gelýär.

Dünýä sanawynda, hormatly ildeşler, dünýä sanawynda Guam döwleti özboluşly bir ajaýyp rekordy ýüze çykardy. Ýagny elbetde bir ýüz ellinji basgançakda häzirki wagtda dünýäniň sanawynda. Biziň milli ýygnymyz bolsa bir ýüz elli bäşinji. Şeýle ajaýyp produkty pasdan dürs geçirip bilmedi Artur Gewerken. Ýogsa milleti bu FIFA-nyň gatnaşmagynda geçirilen resmi duşlarda ilkinji ädimlerini äden ýyllarynda e, Guwan döwleti FIFA-nyň sanawynda elbetde hormat ýerleşer. 200-nji basgançaklaryny hem görmek bolýardy. Ýöne elbetde ýyllaryň geçmekleri bilen Satanam şu ýylyň dowamynda gazanylan birnäçe ýeňişler bilen ýokary baha eýe boldular we häzirki wagtda FIFA-nyň sanawynda bir ýüz ellinji basanjagynda. Biziň hem ildeşlerimiz bir ýüz elli bäşinji basanjakda. Esasan, oktýabr aýynda görkezilen netije bilen Hindistanyň milli ýygyndysyny iki bir sany ýeňmäne çyzdylar. Bu gün häzirki wagtda Guama garşy bir nol üstünlikler dowam etýär. Eger-de bu günki oýunda hem ildeşlerimiz ýeňiş bilen tamamlasa, onda noýabr aýynda görkeziljek hasabatlar bilen ildeşlerimiz tä bir ýüz kyrk bäşinji orna çenli ýokary bir derejä galmaklygyna-da mümkinçilikler bardyr. Süleýman Muhadow topy çepre gaçyrýar.

Bahreýn dowam etdiriji oýunçy bolsa ýigrimi üçünji ilide Şeýn Melkom ýigrimi dört ýaş özüniň fiziki tarapyndan tiz wagtynda-da diýseň bir ýyndam oýunçylaryň biri. Meýdançanyň merkezinde Jason David Galaýew. Häzirki wagtda Guwan döwletiniň ähli oýunçysy, diňe derwanyň gaýry ähli oýunçysy biziň milli ýygyndymyzyň ýarym meýdançasynda. Top çelme meýdança açyk tarap geçilýär. Milli ýygyndy goraşlary topy aýtyrdy. Balyba şu pursatlardan garşylykly güýçli gurnamak gerek. Sebäbi Guwan oýunçylarynyň deň ýarym bölegi häzirki wagtda çelme meýdançanyň alkymyndady. Ýöne netijeleşerimiz howlukmazdan, sebäbi duşuň birinji ýarymynyň wagty kem azalýar. Artykmaç güýç sarp etmezden arakesmä çykmaklygyny göz öňünde tutulýar. Hasaplar bolsa biziň ýylyşymyzyň tarapynda. Berdine degişli geçirilen top pasynda Basgurnaly Topy ilan bolsa bärde Guwa Monşur bolýar. Jerry Murway. Ahmed Ataýew. Milli ýygnymyzyň kapitany. Bada döwleti özüniň ötünjini hem soraýar. Duşuň emini bolsa soňky sapar özüne garşy beýle hereketleri ýene-de bir gezek ýerine ýetirjek halatynda geçirimsiz bolýandygyny e, dilden duýduryşyny berdi. Milli ýygnymyzyň kapitanyna. Topyň atary geçilýär. Şöhrat Söýünow. Ýiti goranmaklygy elbetde toparymyzyň hem ynamly goragyny hem duşakda dowam etmekligine-de getirýär. Ýerleşdirme Derzana, Mämmedoraz Muhammedow. Erkin Nur bilen topy oýnaýar. Az wagtdan duşuň baş emini bolan Turki Muhammed Al-Kudaýiri bilen hormaty ýaşar äse ýaşak dördünji emin Muhammed Kaleb Al-Huýşiniň arasyndaky aralaşyk bir söhbetdeşlikden soňra, ýagny maslahatlaşarlar duşugy goşmaça näçeräk bir wagt goşuljakdygyny. Sebäbi duşugyň esasy wagty tamamlandy. Duşuň kyrk bäş minuty tamamlandy. Ätiýaçdaky dördünji emin yşaratyny görkezer. Duşuň baş eminiň Turkimuhammet Alkudaýeri duşuga näçeräk bir wagt goşandygyny. Elbetde goşmaça bir minut wagt goşulýar. Daş arasy Batur ýeritiler we jemi meýdançanyň içinden howply bir zat. Myhmanlar ulan Guan döwleti hem arakesmä çykmadan ozal hasaby deňlemek isleýärler olar. Ýöne Keren Ämede bolsa bu ýerinietirilen hüjüm sow geçýär. Goşmaça goşulan bir munuň dowamynda milli ýygnymyz artykmaçlygyny özünde saklamak gerek, ýagny topy has köpräk özlerinde saklamak gerek. Bagtyýar Hojaahmedow Guwanmaçlygyň topary ýene-de gaýtarylýar. Oýnuň soňky on bäş minutynyň dowamynda diňe Guwan döwletiniň oýunçylarynyň esasan şol basyk gurulmagy bilen milli ýygynyna garşy gazanýan toplary bar. Bärde bolsa duşuň emini oýundaky ilkinji sary güýçüni görkezmäne taýynlyk görýärler. Elbetde. Serdar Almyrazow. Duşun Emin tarapyndan sary düzüşini alýar. Birnäçe pursatlar boldy. Milli günüň oýunçylaryna garşy düzgünden ozalda hatda şu sary düzüşlerini getirmekligini de pursatda döräpdi. Ýöne Duşun Emini netijeli jogabyny çykarmakla bolýar. Top jerime meýdançasynyň içinde. Bärde bolsa Derwanyma topu gaýtarmakda kynçylyk çekdi. Ýöne muňa garamazdan elbetde Duşun Emin orba tireşýär.